Hey besties, nota ta' malajr qabel ma nibdew l-episodju, bażikament fl-itni segment fil-aħbarijiet, waqt li kont qed nittrasferixxi r-recording għal fuq il-playlist, tqaċċat xi 30 fil-mija minnu għax, ma nafx, intilef u s-software ddeċieda jkun homophobic. Kien kuntu ngħid dak il-ħin stajt nirkuprah naħseb imma unfortunately it is what it is u intilef. So yeah. Imma xorta naħseb li għandna diskussjoni interessanti, nsemmu ħafna punti saljenti, so xorta nħeġġiġkom biex tisimgħu dal-episodju u fil-każ tiegħi l-aħħar tal-aħbarijiet ġast nagħti rendikont qasir ta' l-affarijiet li ddiskutejna li sfortunatament m'għadux magħna. Anyway, dak kollox, grazzi, ngħaddu għall-programm. Il-programm tal-lum huwa ddedikat lil. Zahra Hadid. U kien miġjub lilkom minn. Winja Corr.
Urban Jungle. Mister Long Tattoo. Kim Kalki, magħrufa bħala Transylvania Tattoos fuq Instagram. Rebecca Bonacci Tattoo. U Upward Spiral Lisa. U fuq il-programm tal-lum ser niddiskutu Teżijiet, te fuq it-tus u Merkurju.

Dak il-komment sirt ngħaddih like kull ġiex episodju ma nafx. Well għal. then, really, thank you Masquerade. Dan l-episodju For my mhuwiex talents.
sponsored minn Masquerade.
Em, Merħba għal ħasma l-bas 21 ġimgħa ta' dan il-crackhead agni. well, actually, I am iktar so ħabba sorry.
l-hiatus.
Veru, imma bħala, I guess, kwantità ta' episodji Yeah. lħaqna din il-marka. qegħdin- Milestone.
Eżatt, qbiżna l-20 u we How are do you so feel now? sorry You're in over advance.
20, Mister Doctor Ħass. Veru, qed ixjieħ like bil- bil-ġimgħa da. At this point il-ħassa tbielet, m'għadhiex tajba biex titfaħħalha ġo Imma lanqas sandwich. tista' tuża l-fer- bħala fertilizzant. Exact, it's still useful. Look at me saying fertilizzant minflok demer. Interpreter tease. Em, X'in il-kelma favorita tagħkom? fertilizzant jew demel. Vote down below. Insomma, qed nħoss nuqqas ta' atmosfera issa għax tant kellna mistednin f'salt tant ċo tnejn, imma kellha tnejn wara xulxin li back to back. Il-crackhead action tagħhom kien qiegħed qed ikampa għal krekkedaġni tagħna. Girl, il-krekkedaġni tagħhom ma bilanċax ma tagħna għax dej. Superat.
Literalment, I was shocked and bamboozled, speċjalment Erika li hija tifla li tant tidher put together. And then she opens her mouth.
Le, ma rridx infissira hekk, iktar li tinfissira tipo ta' But in a good way, but in a good way. Il-fatt li aħna lħaqna dak il-livell psikoloġiku fejn tista' tagħmel ħosta u naf eżattament x'emozzjoni trid twassal biha. Intom tafu x'emozzjoni rrid inwassal biha, jekk le ifqu isimgħu il-poddata għax ifisser li għadkom ma assorbejtux il-ħass u l-bass. Fil-fehma tiegħi jien naħseb li kanna tal-ħadid għandha tkun emozzjoni tagħha stess.
fl-istudji. It is, jiena spiss inkun f'sitwazzjonijiet fil-ħajja fejn inħossni hekk.
Dak jien meta nipprova nikteb it-teżi. Girl! Dik il-brudatina tiegħi.
Maħniex ħaniftħu dak il-ktieb.
Dak il-ktieb ħanalquh, narmuh u naħarquh. Bħat teżi. U morru nifirxu l-irmit tiegħu x'imkien fejn ma morru lura qatt. Girl, aħna qabel ma bdejna nirrekordjaw dal-episodju kont ngħid il-lollo ma sax naħseb fi brudatina. It was staring me right in the face. It was like, hi!
Jien rġajt ħalt um, biex innesti il-kors tal-masters. And if you're wondering, yes, he is demented and yes, he does need therapy. yes, din kienet għazla konxja li għamilt jiena mill-volontà tiegħi stess. Imma rġajt ħalt għax kien għandi il-diploma postgradwatorja ta' wara sena. Mhm. Li bekk nista' naħdem l-interpreting, you know, mhm. dak id-diploma. So it's like. Eħe, diploma hija biżejjed fil-każ tagħna. Eżatt. Xin studjajt it-traduzzjoni u hija l-istess. Once you get the diploma, you can be employma.
It's very bad. Anyways, I said that. Forsi dik li tibqa bħala like prologue għat-tesi tiegħi. Verament. When you get the diploma, you, you can...
get the employma. Oh. Għandek notification, oh, babes. Sorry, għax il-mobile tiegħi mhux on silent. Eh, dik is-supervisor tgħidek biex taħdem fuq it-tesi. Ija le xaħat mix-xogħol. Mela. Okay, then thanks. U għal-video għaw il-message do. Prosit. So I've done something right Amazing. for once.
Ija, bħalissa jena u Sara t-nejn nipruvaw n-nestu t-tezi tagħna. Well, Sara for a longer time Listen, than I have. Jiena ma kontx se nikkummenta u m'għandek l-ebda trid tikkummenta int. Jien ġejt hawnhekk biex nikxiflek il-borom. Aha, u jien għadni kif irġajt bdejt reċentament u kompletament insejt kif nikteb teżi. Jew nagħmel qari akademiku. M'għandekx tibżon tiftakar kif tikteb teżi. Mhux nikteb biex actually għal naqas nagħmel Li il-qari. tikteb teżi hija episodju trawmatiku. U once li tispiċċa, m'għandekx bżonn tiftakar. Imma issa tkun utli kieku niftakar mill-BA tipo Issa jew qisni nirromantiċa nirromantiċa. Nirromanċita. Nirromantiċizza żejjed ġo moħħi. Imma jiena kont ktibt il-teżi tal-BA fiż-żmien tal-Covid fejn kulħadd kien imsakkar ġewwa u speċi. So she really was looking you in the eye. Jiena kont ġejt lura mill-Olanda u kien dak iż-żmien fejn jekk tiġi lura minn barra trid tagħmel kwarantina ta' ġimagħtejn bilfors. Allura qattajt dawk il-ġimgħatej, speċi ġast naħdem fuq it-teżi, qisu xejn mhu xejn, u vera ħassejtni dħalt f'żifna fejn kollox kien qed jiġini awtomatiku. Tidħol fiha dik hi.
Jien insibha naqgħa diffiċli to get in that flow, to be honest. Anka jiena.
Onestament ilbieraħ irnexxieli ntella' naqa' xogħol u għal darba, għall-ewwel darba f'dal-vjaġġ tat-teżi tal-masters, niftaħ ktieb, naqra sentenza u ngħid, Jien xi żbadni kif qrajt. Litteralment. Dik ilbieraħ kienet l-ewwel darba fejn m'hekx dik is-sentenza. Well then. So I'm quite happy. Progress fejn qiegħda?
Int neħħejtu l-applaws? Le hawnhekk qiegħed.
Where? Ah. Jien għandi nuċċali ta' vista minus five, mhux inti. Eħe, ġifieri suppost tara tajjeb bin-nuċċali, what's your excuse? Għax jiena suppost l-għami, mhux int. Imma. I love how we can tell a story with just the soundboard.
Anyways, nibdow bil-brud, eh, ġifri dik kienet il-brudatina. Dik kienet il-brudatina tijaj, em, ja, jiena. Il-ħajja akademika. Teoretikament, ġo moħi, jiena nħobb nistudja, nħobb nitgħallem affarijiet ġodda, imma meta niġi biex nisformula b'mod akademiku, nippreżenta xogħol akademiku jien stess, f'daqqa waħda isa, l-ar ħaġa tad-dinja jisif daqqa waħda tlajt. Hekk hu, qisni maqbud fis-seba' ċirku tal-infern, u ma nafx kif ħa noħroġ. Where are you Dante?
Dante!
Alighieri! Shout out to Dante! Jiena naqbel miegħek. Inħobb nitgħallem u hekk kont qed nitkellem m'ommi fil-fatt illum li kieku jkolli nerġa' nagħmel kors fl-università nagħmlu because I like to be in the environment where I'm learning something new and asking questions and discussing imma mbagħad tgħidlix nikteb teżi and specifically it-teżi man għax like assignment xorta jaqla' li naqra qalbi but I'll sit down for two three hours u nagħmlu 2500 words boom done. Nifhem assignment ħafna aktar minn hekk ġbel imma Żewġ punti fuq dan. L-ewwel nett nieħu gost nara li din dal-paniku fuq it-teżi. Mhux waħdek li qed tesperjenza. Imma mifrux fost il-ġenerazzjonijiet għax omm ukoll qed daħlet biex tagħmel masters. U bejba it's very crazy dak it-tip. So għall-inqas speċi nkumpatixxi lili nnifsi li minix l-unika wieħed. I know that sounds a bit selfish, imma speċi għal naqas naf li sensazzjoni komunali. Ija, ija, le, you can't be hard on yourself, għax kullħat siba diffiċli, men. Għax bezzikament, in reality, you should dedicate your life 100% għal periodu ta' zmin li kunet tikteb it-teżi. U dik hija vera, vera impossibli. Si meta kont qed nagħmel tal-bachelors, peress li kien Covid ma sqas biss stajt noħroġ għal avvenimenti soċjali, ma kellix xogħol dak iż-żmien, jiġifieri verament stajt niddedika l-ħin kollu għaliha. Imma bħalissa s-sitwazzjoni differenti għax qed naħdem dan u fuq proġetti oħra wkoll apparti x-xogħol. Għandek ħajja soċjali li hija importanti man, like jiena nemmen li l-ħajja soċjali għandha tiġi prijoritizzata għax inkella like tiġġennen. Le, mija Titbellagħ. fil-mija, issa jiena nħobb inqatta' ħin waħdi ta', imma speċi Ija, jekk le, ma imbagħad dik inqatta' in-nagħqa wisq ħin waħdi jekk nagħmel titbellagħ, ġimgħa mingħajr men, xi ħaġa, eżatt. ngħid ta' lanqas ikolli dik il-ħaġa fl-aħħar tal-ġimgħa fejn nista' noħroġ mid-dar għax inkella litteralment nif- Eżatt, nitlef il-wires ta' naqbel moħħi. miegħek, naqbel miegħek. U t-tieni punt li xtaqt ngħid hu li jiena mbagħad naħseb għalhekk da- ħadt daqshekk gost meta għamilt il-kors tal-qari tal-provi, għax dak kollu ma kien ċertifikat mifrux fuq ġiex semestri. U kull ma kelli eżami, eżamijiet fejn kelli nagħmel qari tal-provi. Ma kienx hemm teżi jew assignments jew hekk, kien hemm assignment żgħir imma ma kienx xejn ta' barra minn hawn, you know, so vera ħadt gost insegwi dak il-kors għax one kien ħaġa li vera togħġobni, nitgħallem fuq il-Malti u minn fejn ġej u bla bla bla, tuta nilqa' content fuq TikTok but anyway. Oh, work girl! U apparti minn hekk, speċi Kont qed nitgħallem mingħajr dik l-istennija li mbagħad ħa jkolli nikteb like xi proġett enormi sostanzjat b'ħafna referenzi bla bla bla. Jiena dik issa ħa naqleb fuq xi ħaġa. Kienet ħafna inqas intimidanti.
Ħa naqleb fuq xi ħaġa oħra, imma min jistudja l-arti hawn Malta fuq bażi part time meta jkun għadu student l-iskola, arti kwalunkwe tip ta' arti, kemm jekk qed tmur tieħu lezzjonijiet ta' tpittir u tpenġija, kemm jekk qed titgħallem il-pjanu jew kwalunkwe strument ieħor, kemm jekk qed tagħmel drama bħalma konna Masquerade jew Stagecoach, hemm din l-istennija li allavolja qed tagħmel din il-ħaġa biex taqta' naqra u biex ikollok xi ħaġa fuq xiex tiżvoga, Xorta ħad tiġi xorta trid eżaminata. tagħmel l-eżamijiet. U jiena għalhekk waqaft indoqq il-pjanu għax meta kelli ċirka like, I don't know, 12, 13, għaj- għajjejt, man, għax kont qed immur il-pjanu u inzertajt sfortunatament il-maġġoranza tat-teachers li studjajt magħhom għall-eżami biss. So jiena f'erba' snin Tlajt erba' grades, which is really good, I'm half way there, jekk inkompli nitla' sa grade eight ftehimilni ngħidlek. Però jekk inkompli ma nixtieqx li naħdem biss għall-eżami, nixtieq li nagħmel l-eżami tkun l-għażla tiegħi. Nixtieq li jiena jekk ħa mmur lezzjonijiet tal-pjanu, tgħallem ftit tekniki, iva għax hija importanti speċjalment jekk tkun trid inti li tkompli fuq dan it-tagħlim, professjonalment fejn tkun qed toħloq il-mużika tiegħek ukoll għall-mod tal-kelma, t-teorija importanti, it-tekniki importanti ħafna. Però, I mean, there should be an element of fun to it li jekk jiena smajt diska li togħġobni u nixtieq nipprova nirrekreaha fuq il-pjanu, għandi jkolli l-ispazju li nagħmel hekk. U sfortunatament, kemm jien u kemm il-kuġina tiegħi, L-itnejn li aħna konna nitgħallmu l-pjanu flimkien, għalhekk għall-istess raġuni waqafna. Bħala antiċipazzjoni ta' eżami? Ija, għax like f'sena l-ewwel nagħmlu sitt xhur, ok, iddoqq naqra at leisure imma minn fuq ktieb li tagħżillek it-teacher, speċjalment għax dak iż-żmien konna għadna naqra iżgħar. U imma fl-istess waqt qed tqatta' ħafna ħin tagħmel it-teorija ħalli ġġib l-eżami tat-teorija. U mbagħad meta tibda tipprepara għall-prattika qed tistudja l-iktar il-pieces tal-eżami. And it gets like allura jiena dissija li qed immur nagħmel darba darbtejn fil-ġimgħa wara l-iskola hija skola either way. Ħa ngħidlek, jiena mbagħad l-eżamijiet min-naħa l-oħra narhom mil-lenti ta' per eżempju fil-każ tal-pjanu dik ħaġa li inti rrid tagħmel minn jeddek għax inti togħġbok speċi mhux għax qiegħda l-iskola u parti mis-sillabu ta' bilfors. Allura minn dak il-lat qisni li jekk inkun naf li dieħel għal eżami minn jeddi taf int, dak motivazzjoni biex nibqa' nitgħallem biex ma nithażżinx u li ninternalizza t-teorija. So minn dak il-lat narah pożittiv imma mbagħad nifhem ukoll li speċi jekk inti sempliċement dejjem qed tiffoka fuq eżami, titlef naqra mill-gost ukoll. U tista' titgħallem mingħajr ma tagħmel eżami li naħseb di ma nagħrfuhiex. Tista' le, mija fil-mija. Issa ejja Ejja nwarrbu l-affarijiet kollha li tgħallimna l-iskola, mhux għax mhumiex importanti, imma jiena f'kull xogħol li kelli, anke meta kelli xogħol li huwa direttament irrelatat ma' dak li studjajt u tgħallimt l-iskola, waqt ix-xogħol tgħallimt l-iktar. Għax inti l-iskola tagħtik. Fil-prattika huwa. Eżatt, fil-prattika titgħallem. Daqskemm hawn mużiċisti li tgħallmu lilhom infushom għax jisimgħu biċċa mużika u jippruvaw jerġgħu joħolquha huma fuq l-istrument tagħhom, hawn ħafna nies li huma self-taught. U dik is-self teaching li titgħallem mill-esperjenza jew li titgħallem milli tesperimenta, inħoss li hawn Malta mhix mogħtija biżżejjed attenzjoni u importanza. U li nixtieq inżid huwa li niftakar meta konna qed nagħmlu l-O Levels u l-A Levels, kien hemm criteria waħda li ma kinitx tapplika għal kulħadd, kienet an optional criteria. Imma li jekk ikollok ċertu livell ta' certification f'eżamijiet ta' kwalunkwe strument mużikali jew anke musical theatre, Qishom iżidulek mal-points tiegħek, ma li tkun għaqqadt mill-eżamijiet tal-O Level jew l-A Level. Sewwa? Hija ma tiftakarhiex, jien għandi kun ma stajtx inżidhom tiegħi għax kont wasalt sa grade four. Għall-istrumenti qed tgħid imma jagħtuhom il-teżami ta' Qatt ma tallimt Eżatt, strumenti, imma kien ġifieri.
kienet stajt turi wkoll iċ-ċert- iċ-ċertifikati tiegħek li akkwistajt minn dawn l-eżamijiet biex qisek tibboostja l-application għall-iskola jew għall-università li tkun li tagħżel tagħmel. Ifhem, jien kelli xi kwalifiki minn Muscade imma fil-verità n- naħseb niftakarha din ta' imma Le, kellek qatt ma tkun wasalt sa ċertu livell.

It-teatru jew il-mużika jew l-arti forsi ma tkunx tista' tagħmilha l-iskola, so tagħmilha għall-gost fil-ħin li mhux qiegħda l-iskola. Erħilha jew imbagħad tista' tagħżel lilha bħala career path. Però, I don't know, I feel like it takes away so much from that fun experience of just experimenting with a type of art għaliex tibda tgħid eh għaddi anke fi żmien l-O Levels u fi żmien l-A Levels tista' tgħinni, so iżżid dik l-istress fuqek ukoll. Hemm ħafna sfumaturi għalija għax imbagħad l-eżami trid tara f'xiex ħa jikkonsisti dak l-eżami. Għax inti ngħidu fil-każ ta' strumenti jew teatru huma jkunu qegħdin l-aktar jeżaminaw milli nista' nifhem it-teknika aktar milli l-prodott hux xi ħaġa li ħadd gost. Ta' kwalità.
Aktar milli ta' kwalità imma speċi Fil-każ tiegħi tal-Muscade meta konna nagħmlu l-eżami, ma konniex ma konniex nesebixxu xogħol li ktibna aħna stess, Le, mhux pereżempju. hekk. Kon kien xogħol miktub minn ħaddieħor li aħna mbagħad nagħmlu rappreżentazzjoni tagħha u huma jeżaminaw it-teknika tagħna. Mela waħda mill-isfumaturi hija inti għalxiex dieħal l-eżami? Biex inti tesplora dik l-arti u toħloq tiegħek stess jew inti aktar biex issaħħaħ it-teknika? Għax jekk hija t-tieni waħda, mela forsi l-eżami aktar xieraq. Mentri jekk inti sempliċement biex tesperimenta, titgħallem għalik innifsek u tesplora dawk l-elementi kollha li joħolqu d-dixxiplina, mela forsi l-eżami mhux daqshekk pertinenti għalik jekk inti mhux ħa tiffoka fuq it-teknika. Mhux għax it-teknika hija ħażina, imma qed tifhem x'qed ngħid? Hemm bilanċ bejn jiena x'irrid nagħmel versus x'nista' nistenna u x'ħajtejjibli l-eżami. Yes, imma jiena nemmen li biex ittejjeb it-teknika tiegħek u biex eventwalment meta tasal biex tagħmel l-eżami tmur aħjar, trid tesplora, ma tistax just inti. Aw le, mija fil-mija, jien naħseb li f'każ pereżempju tat-teatru, nixtieqlek hemm ħafna aktar lok biex aħna nfasslu l-prodotti tagħna stess, taf int, milli sempliċement nitellgħu prodott ta' ħaddieħor u huma jeżaminaw biss it-teknika. Eżatt, eżatt. Għaliex anke fil-pjanu, jien niftakar like meta kont inkun qed nipprepara għall-eżami, ok, nitgħallem dawn l-iscales, nitgħallem dawn il-pieces, for what, for what reason? Anzi qed niftakar to be fair, kien hemm, jidhirli l-aħħar eżami li qatt kont għamilt mal-maskir nafx hux grade seven, jidhirli konna fassalna xi ħaġa. So minn dak il-lat napprezza li kellna dik l-opportunità to be honest, għax again, hekk qed tista' biex tnaqqam il-kreattività u l-mħabba li għandek inti għal dik l-arti, taf int. Mhmm, le għandek raġun.
Jiena Going back to t-teżi, jiena għażilt practice based research, so I'm a bit annoyed li teknikament jien irrid nagħmel żewġ teżijiet għax għandi l-practical part u mbagħad irrid nikteb teżi xorta and it it's like the exploration, the product you created is deemed not enough f'għajnejn l-Università ta' Malta. And it's quite frustrating għax li toħloq proġett mill-bidu sal-aħħar oriġinali it takes a lot of time. Girl, jien niftakar kemm kont indannajt u kemm poġġejt sforz naf li m'għandux x'taqsam ta' imma meta kont għamilt il-proġett tas-sokk. Jiena vera ddedikajt like ruħi u ġismi għal dak l-imbierek proġett. Fuq xiex kont għamiltu? Jien kont għamilt fuq l-aħħar, fuq dal-eżami naħseb li semmejt ta' l-aħħar sena tiegħi Masquerade. Għamiltu fuq.
il-proċess biex intalaw dik il-produzzjoni. Mhm. U vera kont gburi bija, u vera naħseb li tajt xol tajab, u l-fat li maċċavejċ like 30. Taħra.
Ma rridx nara kbir, imma vera naħseb li kien, like vera poġġejt sforz fih, ta' fint. Jien l-eżaminaturi. Għax ta' kontet nejt, ok, forse like jina 27, 28, 25.

Merħba lura, ja qattan peng ġijin.
U għas-sezzjoni tal-aħbarijiet tal-lum ħa niddiskutu it-te fuq it-tuż.
U għal min ma ddeċifrax dik il-metafora, ħa nitkellmu dwar it-tattoos. Jien u Kurt it-tnejn. Impenġijin.
Tattooed.
Eżatt.
Daqsek. Period.
Grazzi tal-li naqqtu maħna għal dan l-episodju ta' ħasma. Se għattara dik tittieħed.
Well, qed nieħu l-opportunità meta nara ġej għalija. Iva, um, seize the day. Bħalma jgħidu Carpe diem. Carpe diem.
Anyway, it-tattoos, um, eja ħanibdow billi nirrokonoxxu fatt.
sewwa x'inhu dal-fatt. Li l-maġġoranza tan-nies naħseb tal-ġenerazzjoni tagħna għandhom tattoo. Ekku, tetin u tattoo. Tetin u tattoo li qed jagħmel, just in case ma rajtux il-paid ad fuq Instagram, three tattoos for 60 euros. Dan mhux sponsored minn tetin u tattoo. Imma eħe, so ejja nibdew b'hekk. and then analyse that statement and that fact in relation to il-ġenerazzjoni Malti fejn għadna eħe fejn għadna nistmerru daqshekk nies bit-tattoos speċjalment fl-ambjent tal-impjieg. Jiena vera qed nieħu gost illi Qed inqajjem dan il-punt. Qed tqajjem dak il-punt, imma wkoll li l-ġenerazzjoni tagħna vera m'għandhiex dik l-istmerrija tfejn ġiet. Mhux ovvja. Għax speċi vera mhix xejn ta' barra minn hawn. U again dawn l-affarijiet għalina vera vera xi ħaġa elementari u qass biss naħsbu fiha li ngħidu ok għandek tattoos like so what now. Imma xorta speċi meta Jiġu wħud minn sħabi ta' mpari u jgħiduli li ma jistgħux iġibu xi tpengġija jew hekk minħabba l-post tax-xogħol jew x'naf jien ma jħalluhomx. Ġenwinament nibda, like tant drajt u qisni trawwimt f'atmosfera fejn kulħadd jiġi u jqum minn jekk għandek tpengġija jew le. sirt niskandalizza nqa' ruħi to be like, Iva. oh, actually niftakar li hemm nies illi jew istituzzjonijiet ejja ngħidu Li hekk li għadhom għandhom jismeru, daqshekk ta' problema aha. bil-kunċett li jkollok tattoo. U naħseb aktar u aktar u mbagħad nieħu gost meta f'ambjenti fejn ma nkunx qed nistenna li n-nisa jkollhom tattoos minħabba dil-prekonċezzjoni li għandi li Ikollhom. hawnhekk ma ma jkollhomx tipikament, eħe jkollhom. Aha. U ngħid, wow, you know, id-dinja ma waqgħatx, Aha. l-univers għadu għaddej, Aha, speċi in-nies li x-xogħol għandhom tagħhom qed tattoos isir. kapaċi jagħmlu xogħolhom.
Can you believe? Can you believe it, Ekku. that it's not butter? Imma jiena nħossni pjuttost privileġġat li fix-xogħol li naħdem jiena m'għandhom l-ebda problema la bit-tpinġijiet la bl-imsielet. Which is taf really, int. really, really, really, really, really amazing għax inti taħdem f'post uffiċjali ħafna u formali ħafna wkoll. Imma that being said, jiena wkoll naħdem fil-back end. Ija, imma Speċi xorta ki- like. kind of in between, għax ngħidu aħna, for context, jekk fejn inkun qed naħdem jiena, tkun, ngħidu aħna, sala bid-delegati jew nies jitkellmu u aħna nkunu fuq wara fil-kabina separati bi ħġieġa. Tkunu moħbijin, allura tistgħu tidhru kif tridu. Eżatt, fil-verità, Tista' tmur għax bil-piġama teknikament- għall-Parlament Ewropew. Tista', ħa ngħidlek, eh, hemm nies like jiena kont nipprova nilbes pjuttost formali fil-bidu, s- formali-ish, kulħadd jaf liema tantx Smart imqaqqaniet. cash. Smart Smart cash is, cash. smart cash is my vibe. Imma mat malajr tipo bdejt nara nies bl-sneakers, bdejt nara nies like jebsin veru chill. Tara fost l-interpreti vera hemm taħlita men, like hemm min jiġi qisu għadu kif qam mis-sodda u hemm min jiġu like qisu l-aktar laqgħa importanti ta' ħajtu ħa jertaqa' ma' Barack Obama. Taf int? Well to be fair, inti rajt lil Roberta Metsola, lil Zelensky u lil Kalush Orchestra live in the flesh. Kalush Orchestra dejjem ninsa men. Jiena kont il-Parlament Ewropew u ġust kont miexi like biex immur ġol-laqgħa. U tara l-Kallux Orchestra. Stefania herself. Stefania mamo hemmhekk kienet u kienet dik intervistata. U kienet qed dik intervistata u jien hemmhekk.
Stefania mamo mamo dawk jekk missom jibdew. Meta meta meta jgħidulek hekk tkun il-poliklinik jew hekk missom jgħidulek hekk. Stefania mamo mamo.
Infatti fuq ir-roster tat-team sheet tal-interpreting jekk inniżluli, Stefania Mamo. Anyway, le, ma ħadd ma għamel għaġeb. Il-fatt li inti tinsa li tqajt ma' kalux u jien kull ċans li jkolli meta. Tqajt magħhom lek rajthom għaddejjin. Girl, girl, okay? Ah, anyway, Xkun qed ngħidu għat-tattoos. Yeah. Ejja bil-ħoq.
Ejja.
Inġili esperjenzajt like kontesti ta' xogħol fej għalu l speċi tittaħbi l-imsielet jew tidder ċertu mod jew taħbi eh, tattoos. Meta kont nallem ġo skola tal-knisja, issa ok tal-knisja, imma ġo kwalunkwe skola fej qed jiġi mallem il-kurrikulum Malti, ġifli rrid ngħid mhux skejjel bħal daw fej ġieli għallimt ukoll jiena fej tkun qed tallem l-Ingliż l-barranin, pereżempju. Mhm, mhm. F'dawk l-iskejjel Eħe, u jiena I was lucky għax kont qed ngħallem hemm waqt żmien il-Covid so kelli jkollni l-maskra ma' wiċċi l-ħin kollu so il-piercings ta' mniħri ma kellix għalfejn aħbihom. Imma meta kien għadu qed jaqrab it-temp I mean jiena ħa nilbes t-shirt u kien ikun hemm teachers oħrajn li għandhom tattoos u kienu jilbsu dik il-fake sleeve colour like skin colour and I'm like girl I'm not about to do that. Għaliex jiena ma nistax nifhem x'inti tgħallimhom it-tfal. Jekk qed iġġiegħel lit-teacher li qed tgħallimhom irrelevanti tal-kapaċità tagħha bħala għalliema u kemm hi brava fis-suġġett u kemm tiġbed l-attenzjoni tal-istudenti għax dik hija importanti għax aħna lkoll konna studenti u nafu r-realtà li ġieli jkollok teacher li titkellem kemm titkellem u anki inti bħala student tipprova kemm tipprova It's not clicking, love. It's not clicking. It's not clicking. It's not clicking and it's not happening, innit? So, dik waħda. U t-tieni ħaġa hija x'inti tgħallimhom it-tfal jekk qed tipprova li t-teacher tbiddel min hi. Aħbi t-tattoos, neħħi l-piercing, tagħmilx xagħrek hekk, ilbes hekk. Inti qed torihom lit-tfal at the end of the day li d-diversità ma m'hemmx postha fis-soċjetà. Jien għandi attitudni pjuttost, I mean, it will come to as a surprise to no one, li għandi attitudni pjuttost laxka minn dan il-lat, speċi anke Jien naf l-istennija li n-nisa meta jmorru x-xogħol iridu jagħmlu l-makeup jew affarijiet hekk speċi. Affarijiet hekk vera narhom bla sens, Fil-fatt, man. on to my next point, u mbagħad ħdimt ukoll fl-Awtorità tax-Xandir. Meta kont l-office, I mean kienu qaluli preferibbilment aħbihom it-tattoos, imma again, jiena fis-sajf ma kontx noqgħod nagħmel effort li naħbi t-tattoos. Jiena kont inqis. Naħsibx li għandek fl-opinjoni tiegħi. Eżatt, jiena kont inqis il-valur tiegħi bħala impjegata fuq. u kemm kont nagħmel xogħli tajjeb, u xogħli tajjeb kont nagħmlu, għax kieku ma kontx, irrilevanti għandi x'tatuż jew le, kienu se jiġbduli l-attenzjoni. Kunċett, Tkejjel il-kapaċità fil-post tax-xogħol b'kemm tista' actually, le ma ħa ngħid tipo. B'kemm actually tagħmel xogħlok sew as opposed to anything else. U mbagħad ta' fuq is-CEO kienet qaltli ma jekk xi darba jkollok presentation aħjar taħbihom. First of all, I was not in a position in my job at the time to ever give presentations. So I was like very bamboozled and confused għax jien I was like I did not sign up to present on your behalf, that is not my job and I will That's suspicious. Eżatt, I will in no way be prepared to do that għax dak ma kontx like ma kontx. Ma kienx kompitu li kien imniżżel.
U kienu bagħtulna darba ċirkulari biex ifakruna id-dress code u hekk. In ġenerali like it was frowned upon to wear jeans, I found a loophole, I'd I'd wear coloured jeans Ok. u ma kienu jgħiduli xejn għax Aha. għax kienu jarawh l-għela jew kannella jew Jgħidu, eh, dak mhux Eżatt, jeans. litteralment, so I'm like, Workaround oħra hija tuża chinos minflok. Eżatt. Għax ħadd ma jgħid xejn kontra Eżatt. chinos, to be honest. U Għall-irġiel kien hemm sezzjoni vera żgħira where basically all they highlighted was li jekk l-irġiel għandhom daqna they need to keep it well kept. Imbagħad għan-nisa kien hemm xi tliet paragrafi. How do you define that?
Eżatt, How do dik you waħda.
define well Għax kept?
number one jiena ġieli rajt Għax irġiel tista' tkun b'daqna vera daqs twila, Kristu imma eżatt, u tkun tkun well miżmuma kept, sew. eżatt. Imma mbagħad għan-nisa kellhom klawżola ta' ċirka tliet paragrafi mill-inqas fejn iddiskutew x'jistgħu jilbsu, kemm jista' jkun skullat jew qasir, kemm jista' jkollhom makeup, kif għandhom iżommu xagħarhom and I'm like girl, jien inqum u nilbes u għandek xorti li nagħmel hekk fis-sitta ta' filgħodu? Toqgħodx tagħżilli x'nilbes u ma nilbisx ukoll, like qed niġi qed niġi nagħmel xogħli u mmur id-dar. Naf li hemm ċertu.
As long as I'm decent x'inhi l-problema? Naf li hemm ċertu mbagħad diskussjoni li għandha ssir dwar persuna kif tidher quote unquote diċenti u wkoll fil-virgoletti preżentabbli. Imma ma xtaqtx nidħol aktar fuq dik għax jiena nixtieq noqgħod il-perspettiva li kemm tilbes makeup, x'imsilet għandek, x'tpengġijiet għandek, għalija ma narahomx iħollu u jorbtu mal-fatt li tidher preżentabbli jew le. Eżatt, u jien l-iktar ħaġa li taħraqni hi meta tmur għall-interview u jarawk You know what I mean, like jarawk, jaraw li għandek it-tattoos, jaraw li għandek stil forsi ħa naqra alternattiv in comparison to the other people at the office. Jaraw li għandek ċertu espressjoni personali tiegħek fiżikament li it doesn't fall in line with what they're used to welcoming at the office. Jagħżluk xorta And then jippretenduk li tinbidel biex biex darba oħra men jekk id-dehra tiegħi tagħtek daqshekk disturb u like dejqitek daqshekk, then għalfejn offrejt il-biċċa xogħol lili? He, għax ikunu jridu x-xogħol, dak sinjal li mbagħad jekk int. Jagħrfu li int kapaċi. Jagħrfu li int kapaċi tagħmel dak ix-xogħol allura mbagħad il-mod kif tidher. Għalfejn mbagħad għad timponi dak l-istandard?
Eżatt, eżatt, jiġifieri jiena meta ġejt.
Jekk m'għandux iħollu jorbot mal-kwalità tax-xogħol. xogħol li qed tiġi prodotta. Jiġifieri jiena meta ġejt għall-interview rajtni kif dehrt u ħsibtni kapaċi għax-xogħol but now that I'm stepping into the office every day suddenly the way I dress and the way I look is in some way correlated to how well I'm gonna be doing my job, I think not. Jien onestament, psikoloġikament jekk inkun f'pożizzjoni fejn irrid nikkontrolla l-mod kif nirrid daqshekk għax naf li fl-opinjoni tiegħi, iffondata fuq xi ħaġa bażwija. Ħaddejja il kulħadd il xi ħadd ukoll dik l-impressjoni. Imma aktar il-fatt li mbagħad jiena kwalità tal-xogħol li nipproduċi ħatinżel.
Għax jiena mbagħad ħammur hemmhekk kontra qalbi għax naf li ma nistax nippreżenta ruħi bil-mod kif nixtieq. Ekku. Ma rridx ninstema' jisni b'attitudni intitolata lanqas ta', imma ma naħsibx li hija kwistjoni ta' intitolament li ngħid il-mod kif nidher m'għandux xi ħollu jorbot ma' xogħol nipproduċi. Mhux hekk. U ħa ngħid ħaġa oħra biex nerġa' norbot naqra mal-kwistjoni tal-għalliema. Fil-konfront tal-istudenti, naqa' spicy take, ma nafx x'taħseb, imma jekk jiena nara tipu għalliem li għandu like mifqugħ tattoos u għandu ċertu stil ella ejja ngħidu alternattiv. It's more approachable.
Jien aktar nħossni approachable, aktar nħossu approachable u aktar naħseb ħa nagħti każ għax ngħid oh da jidher cool. Ija, jiena. Npoġġi lili nnifsi fiż-żarbun li kelli ta' xatt ta' jiena naf tnax-il sena. Kienet, kien, ma kellekx. You know what? You don't even need.
That's a vibe.
You don't even need to put yourself in that situation għax jien ngħid għalija I do look back on my experience speċjalment meta kont għadni fis-sekondarja fejn l-iktar teachers li kont inħossni komda magħhom U l-iktar teachers li kont nieħu pjaċir fil-lezzjoni tagħhom kienu teachers li kienu quote unquote naqra alternattivi fid-dehra tagħhom. Naqra iktar żgħażagħ, they looked cool for the time, you know. U anke jekk mhux jekk mhux id-dehra tkun alternattiva, il-mo il-konfront tagħhom mal-istudenti Eħe. jaf tkun altern ikun Eħe. alternattiv. Imma inti Ikunu aktar awtomatikament bħala soċjevoli. teacher, għax jien dejjem l-istess dehrt u ġibt ruħi bħala teacher, imma meta jkollok grupp ta' studenti li qed juruk li m'hemmx interess, u mbagħad versus grupp ta' studenti li they're really into it, l-atteġġjament tiegħek, irrilevanti ta' kif tidher, ħa jinbidel fil-klassi. Ok? Jiena dik li kienet vera taħraqni meta kont għalliema għaliex kemm-il darba il-head kienet iddaħħalni fl-office isma' tilbis dak il-jeans, isma' tqaxxarx rasek. First of all, I found it so annoying that they were evidently like pointing it to me għaliex Kien hemm teachers oħrajn anka li huma nisa li kellhom like shave pjuttost viċin tal-qurrija ta' rashom and I'm like I'm the only one and let me tell you why I know that they didn't tell anyone else għax meta qalthieli għat-tielet darba I was like onestament bir-rispett kollu faċċata tal-uffiċċju tiegħek hemm il-klassi tal-pre-grade u l-leader tal-klassi għandha xagħarha maqtugħ super iqsar minn tiegħi u għandha close shave taf x'qaltli? Qatt ma rajtha. Girl. Yes Mimi, one of your own employees u qatt ma rajtha. Qatt ma rajtha. Girl. U kont ninħaraq ukoll. Ma tinħaraqx imma.
Xi skuża bażwija. Kont ninħaraq ukoll għax teachers irġiel li ma kinux teachers tal-PE, kienu teachers għall-mod tal-kelma tal-physics jew ta' whatever else, kienu jiġu bit-tracksuit. So dan jista' jiġi bi track suit imma jien ma nistax niġi libsa jeans. Mela aċċetta trid tiġi tipo b'dublett li Alla ħares tipo imur ogħla mill-irkoppa. Eżatt. U mbagħad Imma Cali hawnhekk Cali jista' jista' jiġi jisu hawnhekk. għadu kemm mar padel u mbagħad baqa' ġej ix-xogħol, you U mbagħad know mar what I jagħmel mean? it-Tour da France u mbagħad U jiġi mbagħad baqa' lura. ġej, you know what I mean? And it's like U jiena that's what pissed me off as well because my students were evidently interested in my lessons. Jiena kont pjuttost impressjonata bil-fatt li kont hemm tfal ta' ħdax u tlettax-il sena It-tip ta' diskussjonijiet li kienu jinħalqu fil-klassi and I was most happy about that. U sinjali x'kienu jħossuhom komdu miegħek ukoll. Eżatt, u I'm I'm quite happy about that għax naf is-sitwazzjoni tagħna bħala studenti kif kienet u naf kif għadha li l-istudenti mhux dejjem iħossuhom komdi jesprimu l-ħsibijiet tagħhom fil-klassi. L-istudenti rrid ikollhom xi tip ta' fiduċja f'dak li jkun f'dak li jkun qed jgħallimhom. Għax inkella mhux ħajsprimu ruħhom, ma ħawshomx komdi. Diġà battika ta' sħiħa biex dawk it-tfal iġġielhom jitkellmu u jaqsmu x'qed iħossuhom, jiġifieri. U fil-Parents' Day kienu qaluli ħafna parents li tipo t-tfal tagħhom fis-snin ta' qabel, fis-snin preċedenti jew ma tantx kienu jinteressaw ruħhom fl-Ingliż jew ma tantx kienu imorru tajjeb għax ma tantx kellhom teachers li jdaħħluhom daqshekk fil-lesson, taf kif? And I'm like, ok, so all this good feedback, my students are doing well, imma jiena nibqa' l-iktar teacher mistmerra għaliex meta fis-sajf tkun l-isħana nilbes t-shirt li t-tattoos li għandi mill-minkeb l-isfel għadhom jidhru u għax għandi xagħri taħt imqaxxar. U dik li qed tinkazzani għax qas qed tħares lejn il-mertu dak li jkun mhux qed tara r-riżultat li pproduċa l-fatt li qed jiġbed l-attenzjoni tat-tfal il-fatt li qed toħloq dal-ambjent fejn huma jħossuhom komdu biex jitkellmu u jiddiskutu. Andy għad tal-xi raġuni l-fatt li għandek tpinġija ta' bastiment il-problema. Dik qas kienet għad hemm, dik qas kienet għad hemm. Fuq idejja meta bdejt ngħallem l-iskola jien kulma tkelli daw it-tnejn, bumm, bumm. Dawk biss.
Dawk biss. U kont nagħmel. For reference, dawn like kliem. Kliem. Kull muma kliem. Like not even 5 centimeters each. U dawk ħolqu daqshekk. Għax kont nagħmel, ovvjament, I would make sure that at least qed nilbes t-shirt li għattili sal-minkeb. Ovvjament kont nipprova ma qażżiżiex men. You know what I mean? And they still picked on the stupidest things, man. It's like dil-ħin kollu tħares lejja, edha, like, thanks, I'll take the compliment. you know what I mean? Eżatt.
Le amen vera, vera ta' dak il-ħoss. Vera ta' dak il-ħoss. Ehm.
Jiena meta kont inqum kuljum fil-ħamsa ta' filgħodu biex noħroġ kont inħossni hekk. Meta niftaħ il-gwardarobba biex nipprova nara x'se nilbes. Kull filgħodu jiena ngħid.
Litteralment.
Jekk trid nistgħu niddiskutu t-tattoos fuq aspetna aktar pożittiv ukoll. Għax naħseb faċli naqbdu mal-istigma u il-konnotazzjonijiet negattivi li għandhom it-tattoos. Imma nistgħu wkoll niddiskutu kemm hija ħaġa hekk. Ma nafx, sabiħa ta' espressjoni. Jiena. Kif tesprimi lilek innifsek. U dik vera, dik ir-raġuni għalfejn dejjem ninġibed lejhom. Issa naf li hemm ħafna nies li jħossuhom skomdi bl-idea li jagħmlu tattoo għax jgħidu dik għal dejjem bla bla bla. Imma għalija dik parti mill-esperjenza li qisek anke. Jiena taf x'ngħid, vera nħossni antipatka, imma meta xi ħadd speċjalment ta' età 50 plus jgħidli għax it-tattoos għal dejjem, I'm like, Yeah. Anka żwieġek u uliedek. So, what now? And you made that choice consciously. Sakemm ma jġibx divorzju.
Well, you know what I mean, imma like, għaw ħafna affarijiet li once you make the choice, it's forever. You know, like, girl, what, fuq jeda fuq kollox, mux fuq jeda xanda ta' l-lek differenti. oħra, illi huma dejjima. Eżat. Fl-ħar mill-ħar. U l-lajda fuqi, jina nħoss li min intellef l-ħat. Għax mhux qed niġi bit-tattoo gun mixgħul loaded with ink għalik like niġri warajk f'nofs strada sa biex nagħmillek tattoo, okay? Like fuqi qed nagħmilha. Like what's the problem? Vera, għalija jiena l-ewwel tattoo li kont għamilt kelli tmintax u Niftakar ma doffi, kont mort għand Rebecca Bonacci. Rebecca Bonacci. U Rebecca, God bless her soul, vera, well, one, it-talent li għandha huwa ta' barra minn hawn, imma jiena kelli l-gall, the audacity, the gumption, all of the words. All of the G's. All of the G's.
Li immur fuqha, like, one, peress li kienet l-ewwel tattoo tiegħi, kelli xi mitt elf idea f'salt. Ija.
U that was already a red flag għax tipo ok għen nużaw like idea waħda jew tnej għal kull tattoo but anyway. U actually provajt nagħmel like sketch ta' kif riddha jiena, looking back I'm like Jien ukoll kont għamilt sketch. Kieku kelli dak l-sketch fuq ġismi mela mbagħad vera ngħid ok I'm anti tattoo now. Imma hi irnexxielha tikkonvinċini ma nagħmilx dik għamlitli dessin ieħor. U I mean, ok, mhux il. Mhux eżatt kif ħsibtha inti. Mhix eżatti kif ħsibtha jiena. Imma l-input tal-artist huwa vera importanti. Le, l-input tal-artist importanti ħafna. Nixtieqlu wkoll illi forsi dak iż-żmien jiena kelli aktar maturità f'kif stajt navviċina dil-artista tat-tattoos. Għax anke l-fatt li mort b'sketch li għamilt jiena u kważi qas biss kont lest nagħtiha spazju għall-artiżmi tagħha, speċi jiena issa nfittex l-artisti għall-istil tagħhom u x'jistgħu joffru għal dak li nixtieq jiena, you know, mhux nipprova nimponi. U nixtieq li ħaġek, pereżempju, kienet aktar konċa f'moħħi meta ġibt l-ewwel tattoo, imma xorta waħda ma jiddispeċini għax hija parti mill-istorja tiegħi. Jiena naf li hawn ħafna nies li at some point f'ħajjithom forsi għandhom tattoos li ilhom li jagħmluhom minn mindu kienu iżgħar u jiddeċiedu li jneħħuhom jew jgħattuhom. Jiena I don't, issa forsi għax għadni żgħira u like ilni kemm sitt snin biss nagħmel it-tattoos għax jiena l-ewwel waħda li għamilt meta kelli twenty. Jien ukoll, like reġa' bdieli, jien għamiltha Dublin waqt li kont Erasmus, I came back from Erasmus shaved, tattooed and gay. Insomma, U l-ewwel mort għamilt il-consult u rejta disin ta' xi ħadd ieħor li kont rajt, kont erġajt ħloqtu jien biex ikun naqa' differenti, and she agreed to do something along those lines, like she was gonna do it. Imbagħad ġemgħatej wara, halfway like through the progression of time until my appointment, reġa' bdieli and I got something that I'm really really happy with. So dik naħseb li hija normali especially for your first tattoo li qisu jerġa' jibdielek u like you change the idea a couple of times. Imma insejt x'kont qed ngħid.
So true. Verament. Eħe. Jiena Ara, ma naħsibx li. Eh, eh, ftakart.
Faqqa. Ma nafx, I don't think it resonates with me, at least for now, dil-ħagġa that you regret tattoos. The way I view them is, anka jekk għamiltu meta. Nasib konx tibta tatu.
Ija, ok. Għaxek iġib tipo ta' fair.
Ġili raj dak il-ritrat li kien tidur tal-bird life. girl.
And on that lovely note, l-episodju għad hawn. Bażikament komplejna d-diskussjoni dwar tattoos li mhumiex xierqa jew saħansitra jistgħu jkunu ta' offiża, pereżempju min iġib simboli Nażisti, u ddiskutejna ovvjament li l-artisti għandhom kull dritt li jirrifjutaw dan it-tip ta' xogħol. U dħalna ftit żgħira wkoll dwar l-etika u x'jiġifieri li taħdem bħala artist. U mbagħad fil-qosor tkellimna wkoll dwar kif ħafna artisti diġà jkollhom sfond artistiku, ċoe artisti tat-tattoos ikollhom sfond artistiku qabel ma jidħlu fil-qasam tat-tpejnġija u mbagħad eventwalment jibdew jispeċjalizzaw f'dak il-qasam. Tkellimna wkoll dwar għalfejn in-nies iġibu t-tattoos, jiġifieri hemm ħafna nies illi jistennew li t-tattoo bil-forza tkollha xi ħsieb warajha, imma sempliċement xi nies jistgħu jġibu tattoo għax iħobbu l-estetika u d-disinn u mhux bil-forza irid ikun hemm xi rabta profonda marbuta ma' dik il ma' dik it-tpengġija. U mbagħad ftaħna ftit ukoll dwar kif ċerti stili ta' tattoos għandhom konnotazzjonijiet differenti imma li kważi dejjem ikunu konnotazzjonijiet negattivi. Per eżempju l-Baħrin kellhom stil tradizzjonali li sir assoċja li sar assoċjat magħhom. U mbagħad hemm ukoll tpenġiet realistiċi, pereżempju jien naf li tagħmel xbieha ta' Tarbija jew Kristu Re mal-Pexxul li għandha tendenza tiġi assoċjata mal-ħamallaġni. U mbagħad hemm l-assoċjazzjoni wkoll ġenerali tat-tattoos mal-ħabsin. Dawn aktar kienu osservazzjonijiet milli diskussjonijiet profondi, ma dħalniex f'wisq dettall imma I mean, you know, aħna t-tnejn li aħna miksijin, so l-attitudni miftuħa tagħna lejn it-tattoos pjuttost evidenti, ejja ngħidu hekk. Insomma, għalaqna bażikament billi għedna li Malta naħsbu li hawn xena tal-ġenn ta' artisti u hawn ħafna talent u stili differenti u għalhekk xtaqna nagħmlu shout-out lill-artisti tat-tattoos favoriti tagħna fosthom Kim Cauchi ta' Modern Tribe, Rebecca Bonacci ta' Oddity,

Tew min? Ma nafx x'jista' jkun.
Kif taf li huma tiegħi? Għax miegħek biss irqadt. Lalla xi dwejja għandek.
Well, you got the good deal, what can I say?
Winjakur Pregnancy Services.

So, I kind of feel a bit bad slagging it off. Le, I don't want to slag it off. il-kunċett li jkun eh, hemm skyscraper. The only two things I want to slag. Jiena nobot xi rappreżenta. The only two things I want to slag u li għal l-ammont ta' żmien li ilu jinbena plus għadu issa, like li tipprova timxi minn dik it-triq ta' Paceville huwa orrur. M'hemmx bankina. Dik it-triq kienet orrur qabel. U mbagħad ikun hemm it-traffic. Like meta ġieli ngħaddi bil-bus, speċjalment meta kont għadni naħdem stagecoach u kont nitla' Pembroke, like meta l-bus kienet tgħaddi minn hemm kien jaqbadni ansjetà għan-nies pedestrian man. Biex tipprova taqsam hemmhekk It's like a challenge. U ġib iż-żejt.
Um, Squid Game is real. Verament. I mean, u also il-fatt li. Italqu 400 persuna, provaw jaqsmu tri, un bat minn like jibqa ħaj. Jirbaħ. Jirbaħ like. Zarbun man Urban Jungle ta' Mercury Tower. Jinko ħanajt like forsi blowjob shot. Wet pussy man Hugo's. U anka l-fat, men, no, look, skyscrapers, I appreciate that. However, għaw Malta ħna zarwis. Jiena tant ilni espost għal Mercury Towers issa li issa just irrassenjajt ruħi u qed naċċetta l-fatt li hemm skyscraper daqshekk.
Ħalli li kompletament jirrovina l-veduta mill-belt. Estetikament l-istruttura sabiħa, I'll give her that, she is Bella Hadid. Waħidha mhijiex waħidha mhix kerha. Hija, imma like il-fatt li tinbela men u aħna t-toroq tagħna hawnhekk wisq dojoq. When are we gonna understand the fact that we are the size of a speck of dust? Aħna ma ninstabux fuq ħafna mapep. Tipprova
Hemm, it's funny you should mention that, hemm dal-page fuq Reddit, ma nafx page. Conspiracy theories, Malta. Le, le, hemm board, jew xini, li hija Maps without Malta. In-nies ġast itellaw mapep li ma jpoġġux il-Malta. Valid! Tant hemm mapep li jagħmluha. Considering li sabuna daqshekk nies it's also kind of disrespectful. Like you come here and exploit our people and resources and for what reason? Għax spinġejtuna fuq il-mappa! Today I'm eating with the soundboard. You are. Thank you.
Erica and Jandrik and Lisa, beware!
Jiena il-kunċett li hemm post daqshekk, jien aċċettajt il-fatt illi Tas-Sliema u San Ġiljan saru. Cities.
City states. Tista' ssejħilhom hekk, men, għax Look, jien- tant hemm- tant hemm densità ta' nies, tant hemm attività li ngħid sa ċertu punt ma jdejjaqnix il-fatt illi dik it-tip ta' attività hija ngħidu aħna miġbura u konċentrata f'dawk il-postijiet. Jiena mbagħad fejn jidħol proġett bħal Mercury Towers li jdejjaqni l-fatt li tant huwa proġett li jippromwovi l-kapitaliżmu sfrenat, dal-konsumeriżmu sfaċċat. Ma' Malta, naf li dak il-mudell, naf li dak il-mudell ekonomiku tagħna, imma ġast ejjgħid! Well then, have a nap. Thank you, I might as well. Għalfejn mhux Jupiter Towers? Jew Venus. Period. Your anus towers.
Eżatt, jew Pluto, the forgotten king. Well, dak mhux pjaneta. Għalfejn għażilna Mercury?
Għalfejn għażilna l-Merkurju? Saqs iż-żaħa ħadin. Well, żaħa. Ma nistawx. Għax mietet. Inti qed li ma kontx naf. Ma kontx taf li mietet. Le.
This was so like, kien ħafna ċajt morbidu, like bħal medna fil-bidu tipo, oh yeah, you know, tajjeb li maratx dal Well, inti tagħmel dawk iċ-ċajt morbidi.

Wenzaw Eats. U dak mhux parti minn Mercury Towers.
tal-Mosta għandu l-Boba Bar u għandu il-hot water dispenser biex tkun tista' tikol in-noodles on location. That's very. Bħal Korean convenience.
That's very convenience store.
Eħe, xi darba mmorru. Like dak il-fatt innifsu naħseb nixtieq immur. Eħe, u għandhom snacks vera tajbin. Aħja mmur qed nippjanaw.
Eħe mmorru. Slej. Immorru. Ija.
Grazzi aħna sejrin Wenza u Asian Market tal-Mosta. Intom għamlu li tridu.
Speaking of il-Mosta.
Eh.
Is-siġar.
Oh, Dik yeah.
mhux oħra.
Dik- Dik naħseb ma ħaqqix brudatin, dik naħseb ħaqqa teżi. My god. So Girl. rude. Iddejaqt. Min ma konx qed nantiċ pal ħent kelmu fuq tal-mosta, so issa just like meta Għandek bżonn semmejta tuħu just sospiri.
għandi bżonn nieħu like ħames nifsijiet il ġewwa u ninġabar qabel ma ngħid l-opinjonijiet tiegħi. Riċentament kont qed nitkellem mommi men u kemm jien Loki ajjura li l-ġenerazzjoni tal-ġenituri tagħna ma kellhomx dal dal l-istress men. Ma kellhomx dal-istress. Like their major stress was get a job, get a husband, make a family. Oh what I'd give li ma jkollix inqum kuljum u ngħid jien ħa nasal ix-xogħol. Is-servizz tat-trasport pubbliku ħa jreġi. Ħa nara x'ġra. Ħa jkolli ossiġnu.
it-tessut tal-univers ħajċarra qudiemi. You know what I mean? Ħannibqa' ħajja. Imma do you resonate with this feeling?
Iva u le. Xieġifri le, eh, għax inti tqatta nofs ħajtek barra, we get it, Mr. Worldwide. Imma parti ċajt, għax naħseb, ma tantx nista' nitkellem fuq dal-fatt għax il-fatt li jiena li ma nqattajx ma nqattajx.
Il-fatt li ma nqattajx dawk il-sijat sħaħ fit-traffiku
Ibiddluli kompletament il-perspettiva għax meta nkun Malta. Tieħu pjaċir.
Ħa naħdem l-aktar mid-dar u jekk ħa jkolli bżonn immur xi mkien, m'iniex daqshekk marbut mal-ħin daqs li kieku sejjer għax-xogħol. U dik tagħmel differenza kbira għax naf jekk nieħel fit-traffiku iva ħa nindanna imma speċi mhix ħa taffettwa l-prestazzjoni tiegħi tax-xogħol. You know, mux ħajkun hemm xaħti jgħid li Sure, man. Għax l-ammont ta' drabi, speċjalment meta kont għadni nasal fuq għaw naħdem f'uffiċċju, li nasal bin-nervi u bid-dwejja, mhux għax qomt b'wirda ta' ħażina, imma ġast għax mill-bidu l-ġurnata bdiet zoppa, man, like jew m'għaddietx il-bus, jew ġiet mimlija, jew weħilna f'ammont eżorbitanti ta' traffiku li litteralment sakemm indum fil-traffic nista' nikteb teżi. For context li nikteb it-teżi tliet snin biex intikom idea ta' kemm indumu fit-traffic.
Um, you know what I mean? And it's like, dan huwa stress li aħna naħseb l-ewwel ġenerazzjoni f'Malta li qed naffaċċjawh daqshekk intensament. L-in partikolari qed tgħid ta' Dan l-istress men tal-ħajja f'Malta, anka l-fatt li nħoss li bħala ġenerazzjoni ma tantx għandna prospetti hawn Malta, il-fatt li l-maġġoranza ta' Ix-xogħol li ssibt jiena, speċi jien ngħix Malta ma jien naħdem barra. Mhux neċessarjament ħabba xogħol laqqas. Anke prospetti ta' kwalità ta' ħajja.
Anke ħabba, eħe men, li tgħix indipendentament. Le, rodd salib jekk tipprova tfittex post tiegħek stess. Girl, for real. Jiena naf nies tal-età tagħna li qed jgħixu waħedhom, imma waħedhom to at what cost għax like Iridu jsibu r-roommates. Aħna qegħdin. Għaliex ma taffordjax. Aħna qegħdin f'dan l-istat ta' kapitaliżmu tardif. Helplessness. Fejn apparti illi aħna l-Maltin stess qed inbatu u mbagħad tara dawk il-ads kollha fuq Facebook jirriklamaw kmamar f'appartament għall-Indjani li ġew jaħdmu hawnhekk diġa' qegħdin iqelgħu ċ-ċiċri, f'mod sfaċċat jirraklamaw il-kamra tas-sodda tat-tifla. Post li suppost iqiegħed xi xiex sitta, seba' minn nies ġo fih. Imma bis-serjetà, like dil-ħdura men! Li kull ma naraw il-flus u kif like nxaħħmu l-but u x'naf jiena.
Greedy! You know that I'm greedy for love! You know that I'm greedy for four six room apartments that is actually a one bedroom apartment. Jiena tibqa' tixgħel f'moħħi ħafna dik l-istorja ta' ftit xhur ilu ta' xi appartament li kien qed iraqqad fih 40 persuna, each paying between €200 and €250. Jiġifieri dan. Jien nara reklami stess sponsorjati fuq Facebook, narahom stess like sfaċċatament reklami reklamati quddiemi.
Ija men, and it's like. U m'hemm ħadd li qed jieħu azzjoni possibbli? Naqa' mitlufa l-kliem għax spjeg xi tant qas tgħaddi minn moħħi dil-ħaġa li xi ħadd jista' jkun daqshekk krudili. Għax dik hija krudeltà fl-aħħar mill-aħħar li dawn in-nies ġenwinament, qisha aħjar taqbad tobżqilhom f'wiċċhom għax naħseb turihom aktar rispett kieku. Hija, u nħoss ukoll li naħseb aħna konna ġenerazzjoni li aħna u nikbru rrealizzajna li nixtiequ ngħixu indipendentament, li nixtiequ nkunu parti minn dik il-bidla fejn mhux neċessarjament it-tfal, ħabba l-kumdità li għandna Università waħda, pajjiż żgħir, eċċetera, eċċetera, li nibqgħu mal-ġenituri. Jien inħossha dik li nixtieq naqra indipendenza, li nixtieq inkun kapaċi nħallas l-affarijiet bħad-dawl u l-ilma waħdi, man, għax onestament m'għandix idea. You know what I mean? And I'm like, we are the generation li xtaqna nagħmlu dan imma li ma nistgħux. Minkejja li għandna xogħol, minkejja li studjajna, minkejja li kapaċi kieku rridu, imma Is-sitwazzjoni f'pajjiżna mhijiex qed ittina dik l-opportunità. Biex norbot naqra ma' meta ftaħna d-diskussjoni u għedt iva u le meta bdejna niddiskutu li aħna din il-ġenerazzjoni qed niffaċċjaw dawn il-problemi ġodda, iva, dawn huma problemi uniċi, mhux uniċi, imma huma li jikkaratterizzaw din il-ġenerazzjoni. Il-ġenerazzjoni. Jien min-naħa l-oħra nqis ukoll il-privileġġi li għandi li trabejt f'din il-ġenerazzjoni, il-fatt li ngħix f'dinja interkonnessa bid-diġitalizzazzjoni, it-teknoloġija. Dawk l-affarijiet napprezzhom.
Imma mbagħad inqis in-naħa l-oħra li speċi min-naħa waħda imxejna 'l quddiem, imma min-naħa l-oħra jiena vera nobgħod il-cliché tipo konna aħjar meta konna agħar. Nifhem is-sentiment ta' dawk in-nies, jien għaddej nipprova napprezza t-tajjeb li għandi f'din il-ħajja, imma fl-aħħar mill-aħħar iva għax dawn huma l-problemi li għalkemm Naħseb aktar faċli għalija, ħa ngħidlek, li niffoka fuq il-pożittiv għax qed nitkellem minn pożizzjoni privileġġata, kif għedt, ma naħdimx Malta, naħdem barra. Meta nkun Malta, il-ħin li nqatta' d-dar, aw, nista' nqattgħu naħdem, m'għandix bżonn noqgħod immur post ieħor, taf int. Dawn l-affarijiet kollha, jiġifieri m'għandix dik l-esperjenza lanqas li nista' ngħid dawn huma parti mir-rutina tiegħi. Għandi l-fortuna li għall-biċċa l-kbira qiegħed nevithom. Imma xorta, anke kieku biss biex nasal biex nikri post għalija stess, again, ħoll xagħrek u ġib iż-żejt għax speċi. U like kelma tgħid li pereżempju jew xi ħbieb tiegħek li tħossok komdu magħhom u tipprova tikkonvinċihom tgħixu flimkien. Imma il-fatt li titfittex ir-roommates man, like naf nies li jfittxu nies random, like forsi expats li ġew jgħixu hawn Malta għal fili ta' studju jew xogħol. First of all they're temporary. Jien waħda mill-ex kollegi tiegħi fl-uffiċċju fejn kont naħdem, every so often kien ikollha tfittex roommates ġodda. And living with strangers, how does that make sense meta inti għandek il-kumdità tad-dar, tal-familja. You know, like, I get it li forsi int mill-Mellieħa jew minn Wied il-Għajn jew mill-Qrendi, minn postijiet naqra maqtugħin li jekk tkun tgħix xi mkien iktar ċentrali ħajtek tkun iktar easy u konvenjenti, però meta nanalizza s-sitwazzjoni, nippreferi ngħix m'ommi milli ma' xi ħadd ma nafx min hu, irrid inqatta' ftit ħin miegħu biex nara x'tip ta' persuna hu, jaf ma naqblux u jkolli niċċaqlaq jew nkeċċi lilu, you know what I mean, like, At the end of the day. Apparti l-fatt li ambjent li trabbejt fih.
Eżatt, hemm ħafna familjarità, hemm ħafna kumdità, ma niddejjaqx nagħmel ċertu affarijiet bħal ninħasel, like meta kont ngħix mar-roommates, man, speċjalment meta kont Erasmus, vera vera kont happy li kelli bathroom għalija because it's like so annoying li like forsi hemm shared bathroom fej waqt li qed juża xi ħadd ma tistax tuża inti, jew like konxja sakemm ħa tqatta' ħin hemm ġewwa għax għandek ir-roommates għandhom bżonn jużawha wkoll and it's like That, To be that fair, makes dawk- me feel like I'd be super stressed. To be fair, dawk ukoll jistgħu ifeġġu meta tkun qed tgħix mal-familja wkoll. Jekk tkun qed tgħix f'dar Ma żgħira. nafx, jiena forsi mbagħad minn dak il-lat għandi wkoll naqa' privileġġ għax jiena ngħix ma' ommi Ma biss. għandek sens ta' familjarità Eżatt, aktar, and we're ovvjament, very mal-familja, comfortable ġifieri- around each other.
Yeah. Plus, għanna l-kumdita li xorta għanna żewġ bathrooms, so Mhm. jekk kulħadd ikollu kokò fl-istess ħin kulħadd jista' jagħmel kokò faċilment. Ekku.
Iva. Illum qed nirrekordjaw id-dar tiegħi u qiegħda ommi in the neighbouring room tismagħni nitkellem dwar meta nagħmlu kokò flimkien.
Meta jissinkjaw. L-imsaren jissinkjaw flimkien. Competition. Eżatt.
The race is on. Let's Race.
ride. Dun, dun, dun, dun. Anyway. Naħseb b'dak is-sinjal li għandna nagħlqu l. Intom ġieli għamiltu ħarja fossilizzata. Oh my God!
Terġax tiftaħ dak il-kapitlu. Jiena kont qed ngħidlek għall-podcast li. Tal-ġimgħa l-oħra.
Li jiġi eħe, tal-ġimgħa preċedenti ilbieraħ. L-ammont ta' drabi li kellha nisma' diskussjoni dwar ħara fossilizzat. Granted, kont qed noxa u nilekx fil-kamra tiegħi waqt li neditja. Imma issa jgħid daqshekk skatoloġija. Trid immorru nsifru narawha. Min?
Il-ħarja.
Ejja tlaqna.
U mbagħad immorru Lester ħalli naraw dak il-rire li li li sabuħ fil-parking. Fil-parking lot. Ija, dak rajtu actually.
Ok, Mr. Worldwide, Mr. Culture. Thank you. Illum vera ġobni Il-persuna li kienet tħaffer fil-parking u f'daqqa waħda sabet Anyway. Ma xirja ta' 100 euro.

Ok, that sounds Winja like a Core. disease. Għandek Jimenez. Jandu Winja Core, actually. Jina, I got out of a bad case of home pesh last week. Daw kienu nisa ta' daw l-irġil li suppost ħadu vaw li ma jkollhomx sexual relations. And they're like, yeah, I just had home pesh I just yesterday. got home pesh. Yeah. Yeah. I just got winya corded.
Girl. Anyways.
Grazzi for real tal-li segwejtu l-ħasma l-bass, jiena ħammur nikol il-brodu tommi. Ja, vera ċetat, vera taftam il-brodu tajjeb. Ah, jiena nħobb il-brodu.
Mistek tiġi nieħdu brodu fl-imkien. Għadak għamlet il-ġimgħa l-oħra ommi, I've gotten this. Your brodu fix is.
Il-kwota uh, ta' xar tal-brodu ġiet mill-ħuqa. Ciao.
U bye.